नमस्कार मिथिला हम सच्चिदानंद सच्चू अखन जे छै से हम समदिया मिथिलाके प्रबंध सम्पादक अरविंद जी छथि हमरा सङ्गे आओर अरविंद जी हमसभ अखन जे छै से मिथिला यात्रा पर निकलल छी आ देख रहल छी जे बहुत गर्मी छै तिख रौद छै भीषण गर्मी छै आ एहि भीषण गर्मीमे एखन हमरा एकटा बात बेर बेर मोन पड़ि रहल है वेध रहल है बल्कि काल्हि मधुबनीके बिस्फी प्रखंड क्षेत्रमे एकटा गामके एकटा बच्चा जे छै से महादलित समुदायक बच्चा किछु दिन पहिले जयपुर गेल रहै ओकरा गामेके एक गोटे जे छै से बहला फुसलाके जयपुर लऽ गेल रहथिन आ ओकरा ओहिठाम जे छै बच्चा सङ्गे अमानवीय व्यवहार चारि मास धरि कयल गेल छै आ से एहि दुआरे कयल गेल छै जे ओ मात्र ओकर एतबी दुःख रहै जे ओ भोजन मङ्गलकै ई घटना हमरा सबके बेर बेर वेद रहल है आ आइ सौंसे सब विभिन्न अखबारमे छपल छै एकर पाछू अहाँ देखियौ तऽ कतहु ने कतहु पलायनक जे समस्या छै जे पलायन मिथिलामे जे पलायनक जे समस्या छै ओ भीषण रूप लेने जा रहल छै तकर ई एकटा नमूना छियै जे हमरा सबके ओतऽ जे छै से आइ जे कोनो एहन रोजी रोजगारक साधन रहितै तऽ ओ मासूम बच्चा जे छै से ओकरा जयपुर नहि जाय पड़ितै ओकरा एहिठाम जे ओकर शिक्षा दीक्षा समुचित ढङ्गसँ भऽ पड़ितै गार्जियन एहन सक्षम रहितथि तऽ ओकरा जयपुर नहि जाय पड़ितै आ एहन जे हृदय विदारक जे घटना ओकरा सङ्गे भेलैए से तऽ कमसँ कम नहिए होइतै एहिके लेल हमरा सभके जे हमरा लोकनिक जे नियन्ता लोकनि छथि हुनको सभके सोचक चाहियनि चुनाव आबयवला छै फेर बहुत रास बात सब हेतै लेकिन जे मूल बात छै ओहि बात पर मे कतेक ध्यान देल जेतै जे मूल समस्या छै पलायनक जे समस्या विकट रूप देने जा रहल छै हमसब देख रहल छी जे रोड बनलैए आ रोड के मात्र एकटा विकास के हमसब पैमाना मानि लेलियै जे रोड बनि गेलैए तऽ विकास भऽ गेलैए लेकिन विकासक आओर बहुत रास रूप छै रोड बनि बनि गेला से दिल्ली बम्बई कलकत्ता जेबामे तऽ सुविधा भऽ गेलैए लेकिन दिल्ली आ बम्बई आ कलकत्ता लोक किए जाइ छै एहि दुआरे जाइ छै ने जे ओकर पेट एतऽ मिथिलामे नहि भरि रहल छै ओ पेट भरबाक लेल दिल्ली बम्बइ कलकत्ता आ देश आ दुनिआके विभिन्न शहर सबमे जाइ छथि आ एहन अमानवीय व्यवहारक शिकार होइ छथि तैँ हमसब चाहब जे एहि चुनावमे आबऽ बला जे चुनाव छै मिथिलावासी जे छै सोचि समझिके मतदान करथि आ हुनकर जे बुनियादी समस्या छनि ओ बुनियादी समस्याके कोन प्रत्याशी जे दूर कऽ सकै छै एहि बात पर मे बेसी फोकस राखल जाय ताबत तक हमरा सब संगे अहाँ सब बनल रही धन्यवाद